A vun enger Feierlechkeet bei déi aner. Et ass zwar sécherlech méi kleng, mee fir vill Leit net manner wichteg. De Café des Artistes feiert ronne Gebuertsdag. Zanter siech Joer verbënnt e Mënsche mateneen. Et ginn nei Frëndschafte fonnt an aler gepflegt. Eng Plaz, wou ee sech gesäit, fir Patt ze drénken, iwwert säi Liewen ze poteren an e gudden Ament zesummen ze hunn. Virun zwee Joer hunn awer d'Proprietäre gewiesselt. Mat ass a bleift soss nach ëmmer alles beim Alen.

De Sibi war vun Ufank un begeeschtert.
Ech selwer war effektiv scho mat 15 Joer schonn schei virun der Dier an och déi Zäit war et schonn am Fong ab 18 an ech sutz hei mat mengem beschte Kolleeg sutz mer hei virun der Dier a mir wollten onbedéngt era sange kommen. A mir kruten ëmmer gesot, nee, sorry, dir sidd ze jonk. A mir waren och déi Zäit ze jonk, mee mir hunn awer ëmmer, mir haten eng rise Passioun fir déi lëtzebuergesch Musek a mir wollten onbedéngt hei eran. An dunn op eemol ass den ale Besëtzer, de François Nassou, bei eis komm a seet, hei, da kommt eng Kéier mat eran, da sëtzt Dir Iech bei mech hei op de Comptoir an da kënnt Dir eng Kéier e bësse kucken, wéi dat ass. Säit deem Dag war ech verkaaft fir dee Café hei. Un der Aarter.
Déi nei Bedreiwer hunn de Café vum François Quintus iwwerholl an dobai alles onveränert geloss. 1966 huet dem François seng Mamm de Café an d'Liewe geruff. De Piano war vun Ufank un wichteg. Och d'Musiker, wéi d'Fernande, sinn e feste Bestanddeel vum Inventar. Also ech probéieren de Leit Freed ze man owes wann ech hei spillen. Datt se heem ginn a soen, wow, mir haten erëm e coolen Owend am Artist, mir hunn eis gutt ameséiert, mir hu gutt gesong, mir hu flott Leit kennegeléiert, dat ass esou déi Missioun, déi ech mer ginn, wann een esou wëll. Schigidigidig an drop a fort! D'Fernande gëtt schonn zanter 20 Joer vum Café des Artistes als Pianistin engagéiert.
Ech spillen haaptsächlech lëtzebuergesch Lidder, an der Haaptsaach, ne? Duerfir hu mer och en Heft, Da soe mer zu de Leit, Mir spille lo Säite 10, kënnt se mat sangen? Also haaptsächlech lëtzebuergesch oder franséisch al Saachen, Edith Piaf, oder däitsch Saachen. Mir spillen och englesch Saachen, Lemon Tree oder wat och, jo. Country Roads, sou Saachen, wat d'Leit ebe kennen.
Am Ganze rotéieren aktuell fënnef Pianisten, zwee si mat den neie Geranten dobäi komm. Dräi Mol an der Woch gëtt et live Musek, donneschdes, freides a samsdes. En anert Detail vum Café des Artistes sinn d'Käerzen. D'Käerzen eleng, déi schwätze fir sech. Do gesäit een am Fong och nach eng Kéier, wéi al de Café schonn ass. Déi Käerze si schonn iwwer 30 Joer al. An och déi Idee hu mer einfach weidergefouert, well den Artist ouni Käerzen ass kee Cafésartist. An do ginn et vill Saachen. Et ginn hei esou vill verschidde Sammlungen, ob et d'Plakater um Plaffong sinn, Ob et d'Käerze sinn, ob et d'Postkaarte sinn, déi vun alleguer de Gäscht dann ëmmer erëm hei erageschéckt goufen, ob et d'Billjeeë sinn, déi aus der ganzer Welt hei hänken, wou d'Leit dat esouguer ënnerschreiwen, jo, et ass, à la base ass et e Café, mat dee verbonnen ass mat engem Musée. An d'Pianisten, a virun allem d'Pianisten, déi mer alleguer iwwerholl hunn, alleguer ware se scho virun eiser Zäit hei. Wat ech och immens flott fannen ass wann iergend Tourist erakënnt mat engem neie Schäin dee mer jo sammelen an da freet en, jo hutt der dee schonn? An da stinn ech hei eng hallef Stonn mat deem fir ze kucken, esou, hu mer dee Schäin da lo hei iergendwou hänken? An da soe mer iergendwann, komm hänk den einfach derbäi, ënnerschreiwen, Datum drop. Also ech fannt einfach, dass einfach richteg angenehm fir hei ze sinn. Dass dass keng Aarbecht, dass wierklech Pleséier an dat fannt ech einfach flott.
Och d'Biller verléinen dem Café e spezielle Charme. Et komme reegelméisseg Leit, déi wëlle gesinn, wou e bestëmmtent Bild hänkt. Wann et net do ass, vermëssen se et. E puer huet de Virbesëtzer François selwer matgeholl, well him dës Biller esou um Häerz louchen. D'Leit kommen aus deenen ënnerschiddlechste Grënn. Et ass schonn mega cool hei, well s de einfach kanns sangen an et ass wurscht, ob s de richteg séngs oder net. Et ass einfach cool, jo. D'Ambiance ass ëmmer gutt, dofir kommt ech gären hinner. Eng Kéier war ech hei mat engem vu menge Frënn,

Et bedeit mer ganz vill.
Du bass ganz séier dran, well et kommen esou vill häerzgutt Leit hei eran an du gëss iergendwéi en Deel vun der Geschicht vun där ganzer Bar, ob s de et wëlls oder net. Ob s de elo hei schaffs oder ob s de als Client hei erakënns oder ob s de einfach just eng Kéier kuerz e Passage als Tourist hei méchs, wann s de hei erakënns, bass de einfach an engem ganzen aneren Universum an du gëss einfach erëm eng Kéier.